Зур һәм кече хаҗ кылучылар Аллаһ янына баручы вәкилләр кебек. Әгәр алар Раббыларына мөрәҗәгать итсә, Ул аларны ишетер. Әгәр алар Раббыларыннан гафу сораса, Ул гафу итәр. Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләм шулай дип әйтеп калдырган. Дөньяның төрле почмакларында яшәүче мөселманнар бер үк вакытта, бер урынга сәфәр кузгала. Миллионлаган кеше бу изге җирләргә хаҗ кылу нияте белән ашыга.
Хаҗ гамәле дә башка гамәлләр белән гамәлләр белән беррәттән, намаз, ураза, зәкят, иман китерү кебек гамәлләрдән, ягъни ислам диненең биш нигезенең берсе. Аллаһ Раббыбыз Үзенең Коръән Кәримендә, Әстәгыйзу билләһ, Вә лилләһи гәләннаси хиҗҗул бәйти мән истатаа иләйһи сәбилә. Кемнең Мәккәгә барып, хаҗ кылырга көче җитә, менә шул бәндәләргә Аллаһ Раббыбыз хаҗ кылуны йөкләде. Бу, көче җитү мал җәһәтеннән, юлның тынычлыгы, иминлеге җәһәтеннән алына. Согуд Гарәбстаны быел Россиягә 20 мең 500 кешегә квота биргән. Баручыларның иң күбесе Дагыстаннан, аларның 6 мең урыны бар. Чечнядан да хаҗга 3 мең мөселман китәргә тиеш. Үзе дә хаҗ гамәлен башкару бәхетенә ирешкән Нурислам хәзрәт мондый вакыйганың онытылмаслык булуын әйтә. Анда менә хәтерлим, Зәмзәм суы эчкәннән соң, Зәмзәм суы эчкәннән соң ике рәкәгать шунда намаз укыла, намазга, Намазга, сәҗдәгә егылдым, сәҗдә торып булмый. Башны күтәреп булмый. Ни өчен? Аллаһ Раббыбыз әнә шул ни белән, хис белән, яшь белән шул хәл тутыра, анда үзеңнең җылыйсың килмәсәң дә җылап йөрисең.
2008 елда 25838 россияле мөселман зур хаҗ гамәлен үти алган. Быелгы сәфәргә дуңгыз гриппының йогынтысы комачауларга мөмкин иде. Сәламәтлек саклау идарәләре олы яшьтәге, хроник авырулардан интегүчеләр, 12 яшькә кадәрге балалар һәм йөкле хатын-кызларга мондый сәфәрдән тыелып торырга киңәш итте. Мөселман галимнәре Халыкара союзының лидеры Атаклы галим шәех Йосыф әл-Кардари бу кисәтүгә колак салырга чакыра. Әмма әлеге авыру таралу хаҗны калдырырга сәбәп була алмаганлыгын да әйтә. Авыруны йоктырудан куркып кына дини ритуалны кичектерү шәригать кануннарына сыймый. Чөнки AH1N1 вирусы эпидемия рәвеше дип танылмады. Быел Татарстаннан хаҗга җыенган күп мөселманнар олы яшьтәге кешеләр. Алар бу изге гамәлне кылырга күптәннән хыялланган, берничә ел дәвамында акча туплаган. Шуңа күрә дә эпидемия рәвешен алырга мөмкин булган дуңгыз гриппы гына аларны туктатып кала алмаган. Ихластан ниятләп, фәкать Аллаһ ризалыгы өчен генә хаҗ кылам дигән өлкәннәр Раббыларының ярдәменә ышана. Чыннан да анда барган кеше шушы урыннарның Никадәр изгелеген хәтта ки үзе матди сизә. Не то күңел белән генә түгел, хәтта ки матди шул хәтле күренеп, күренеп тора. Мәсәлән, мәсәлән, беренче инде ничә еллар намаз укып, ничә еллар бит инде шул Кәгъбатуллаһка карап намаз укыйбыз, аны үзебезнең күз алдыбызда фикерләп йөргәннән соң, беркөнне кинәт шул Кәгъбатуллаһ алдында Үзеңне шул кинәт Кәгъбәтуллаһ алдында басып тору, ул бер әкияттәге шикелле. Бер әкияттәге шикелле. Чыннан да, андагы хисләрне әйтеп бетерә торган түгел. Хаҗ гамәле Мәккәдәге Кәгъбәтуллаһ тирәли тәваф кылуны, Мәрвә һәм Сафа таулары арасында йөгерү, шайтанга таш ату, Графә тавында гыйбадәт кылуны үз эченә ала. Болар хаҗның аерылгысыз өлеше. Шул ук вакытта хаҗ кылу нияте белән чыгып киткән кешенең хәр сүзе, хәр эше, хәр адымы үлчәүдә.
Таваф кылганда, э, таваф кылганда төрле халык. Э, мәсәлән, алдыңнан йөгерәләр э, негр хатыннары, негр хатыннары. Алар инде үзләренә караганны яратмыйлар. Ләкин бит Йөгеп барасың икән, күзне йомып барып булмый бит, абынып егыласың. Алар инде үзләренең арттагы ирләргә хәрам, харам, безгә карамагыз дип, төрле сүзләр әйтеп, шундый, шундый кыланышлар кыланалар, инде шул вакытта сабыр итәргә кирәк. Сафа-Мәрвә арасында йөгергәндә дә, Шулай ук таш атканда да төрле, хәзер инде, Аллага шөкер, анда ул урыннарда иркен, төрле холык белән, төрле халыкның шушы, әйти, әйтик, әдәпсезлеге белән, тәрбиясезлеге белән юлыгырга туры килә. Менә шушы, шу, шул нәрсәләргә сабыр итү, менә шушы нәрсәләрне күтәрә алу, әлбәттә, шушы хаҗның кабуллыгының бер шарты булып тора.

Бүләк фәкать җәннәт, диде пәйгамбәребез галәйһиссәлам. Нурислам хаҗи сүзләренә караганда, Россия мөселманнары бу изге җирләрдә үзләрен әдәпле тота. Алар башкалардан шушы сыйфатлары белән аерылып тора икән. Аллаһ Раббыбыз Хаҗ сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз Хаҗ сүрәсендә егерме җиденче-егерме сигезенче аятьләрендә нәрсә ди? Әстәгыйзү билләһ.

Аллаһ Раббыбызның аларга карата булган файдаларын, үзләренә карата булган дөнья һәм ахирәтләренә булган файдаларны алсыннар өчен, файдаларына ирешсеннәр өчен, Вәзкуру смаллаһи фи әйямин мәгълүмәт, һәм мәгълүм көннәрдә, ягъни тәшрик көннәрендә Аллаһ Раббыбызны зекер итсеннәр өчен. Галә мә разакаһу мин бәһимәтил әнгам, һәм Аллаһ Раббыбыз аларга биргән һәртөрле маллар, кәҗә, сарык, сыер, кебек малларны Аллаһ Раббыбыз ризык итеп биргәнлегенә шөкер итсеннәр өчен. Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнән иң яхшы эшләрдән нәрсә санала дип сорагач, Ул Аллаһ Тәгаләгә һәм аның пәйгамбәренә ышану дигән. Аннары нәрсә дип сорагач, Аллаһ Тәгалә юлында җихад кылу дигән. Моннан соң нәрсә дип сорагач, Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләм гөнаһ белән катнашмаган, дөрес итеп кылынган хаҗ дип җавап биргән. Олуг хаҗ башкаларга, бик күпләргә тәтеми, бик күпләргә насыйп булмый. Менә шушы насыйп булган кардәшләребез менә анда булган тәэсирләрне, анда булган шушы мәнәфига ләһүм диде Аллаһ Раббыбыз, анда булган һәртөрле адәм балаларына кирәкле файдаларны, әдәп-әхлакны әгәр дә алып кайтып, безнең җөмһүриятебездә үзенең күршесенә, үзенең туганына ирештерә икән, әлбәттә, кәяүмин вәләдәтһү уммуһу, менә шушы хаҗи, хаҗдан, Әнисеннән яңа туган кебек пакь булып кайткан шикелле, аның вазыйфасы башкаларны да пакьләү. Аның вазыйфасы башкаларга да менә шушы иман нурын, ислам нурын җиткерү. Аллаһ кушкан хаҗ гамәлен үтәргә баручы татарстанлылар Мәккәдә изге гамәлне үтәргә килгән башка мөселманнарга кушылачак. Төрле дәрәҗәдәге, төрле хезмәтләрдә. Төрле милләттән булган миллионлаган кеше бу көнне тигез булачак. Аллаһ безне фәкать ниятләребезгә, гамәлләребезгә генә карап аера.